Ko makandiiko mese? Zita rangu ndinonzi Nerisa, ndiri mudzimai ane vana vatatu and uh, pavana vangu vatatu wechipiri wacho ane mm, condition inonzi autism. Ane mamwe maconditions aanawo but nekuda kwekuti muno muna April it's an autism awareness month mwedzi wekuti tidzidzisane ti Tichenjedzane titaure zvakanyanya pamusoro pe condition inonzi autism. Ndoda kutaura pamusoro pe autism mu video rino iri. Kana kari kekutanga kusangana ne video rino iri ndoda kuti uzive kuti zita rangu ndinonzi Nerisa ndiri mudzimai ane vana vatatu. Vana vangu wekutanga ane makore ari kutena 15 muna April munomu, anotevera ane 12 years achiteerwa neane 10 years. Saka ane 12 years mwana wangu wepakati uyu ndiye ane condition inonzi autism. Uh, kana tichitaura muchishona tinoti autism mamiriro ezvinhu mupfungwa Uh, tese tinoziva kuti uh, kana mwana ari mudumbu raamai vake ndipo panoungwa mitezo yese yatinozoona zvese zvatinoona nemaziso edu ndopatinozviona uye ndopanoumbwa futi pfungwa ndine bhuku riri pano iri chazotaura nezvaro pamberi but ndiri kuda kunyanya kushandisa picture iri apa iyi pfungwa dzedu idzi mamiriro ezvinhu mupfungwa ndiwo anoita kuti tive nedefinition yeautism. Saka autism mamiriro ezvinhu mupfungwa anobata kukura kwepfungwa dzacho nekudhivhelopa kwadzinenge dzichiita zvinozobata kana kuafekta mafungiro emunhu iyeye zvinobata futi matauriro ake anoita uye even kufambidzana kwaanenge achiita nevamwe vanhu saka tasi isusu zvinobata mamiriro ezvinhu mupfungwa aya anoafekta kana kubata bata mamiriro even the just the way the brain is wired pachirungu zvinochinja mamiriro kana pfungwa yanga ichifanira kunge yakasonwa maybe yakabatana nenzira iyi maybe zvinobva zvanoti pesano Poita paku, paku, pakutiutika nekuda kwaizvozvo munhu iyeye, mafungiro aachaita pane zvinhu zvese zvatinoziva zveupenyu, anenge akutofunga zvakasiyana nezvinoita vamwe vanhu. Munhu iyeye matauriro ake, even paspeech, anogona zvakare kunge akati siyanei nevamwe vanhu vasina condition yeautism. Uyezve kutotaura tiri pakutaura ipapo anogona kutoti nonoke kana kusatotaura zvachose. Asi kune vamwe vane autism vanototaura zvitori fluent. Saka tiri kungotaura kuti inoaffecta mamiriro ezvinhu mupfungwa anonobata department respeech anonobata section yemubrain inoaffecta speech anonobata futi section yemubrain inoaffecta communication kureva kuti munhu anogona kunge ane speech asi matauriro aanoita anenge achiaffectwa kana kuti achiinfluencewa neautism excuse me uyezve imwe aspect inoaffectwa neautism ndeyekubatana kana kudlidzana kunenge kuchiita munhu iyeye nevamwe vanhu zvazvinoreva patinoti kubatana ndo pamasocial interactions saka autism kana ndakuda kuisa kuchirungu inoaffecta maaspects aya inoaffecta the way the brain is wired Pachirungu vanoti neurological condition. It's a neurological condition. It's the way that brain is wired. And because of that, inoaffecta mafungiro anoita munhu iyeye inoaffecta manzwisisiro avanoita environment yakavakomberedza nekuiinterpreta Kana ndakagara panapa pakatanga kuita noise ndine interpretation yandinoita inozo affecter behaviour yangu. Saka pane zvinhu zvinoitika kumunhu ane autism nekuti pfungwa dzake dzine maonero nemanzwisisiro ainoita environment. Saka in ku, to just repeat what I've said, autism ino affecter speech development necommunication development. Munhu anogona kunge ane speech asi achitova nemacommunication challenges. Tichazozvibata zvakare mune rimwe vhidhiyo randichanyatsoutsanangura aspect iyoyo. Autism inoaffecta zvakare behaviour, unhu hwemunhu, nokuti behaviour yedu inobva kubrain. Saka autism inoaffecta behaviour, maitiro anoita zvinhu zvake, manzwisisiro anoita, environment yake yakamukomberedza ndiwo anodetermina kuti uchareactor sei kana kuti ucharesponda sei kunenge zvinenge zvichiitika then ndizvozve futi zvinoaffecta the way yaachasocializa kana kuinteracta nevamwe ndiyo inonzi autism iyoyo saka zvazvinoreva muupenyu kana tichiti isusu autism inoaffecta Speech inoaffecta communication, inoaffecta matambiro andichaita nevamwe kana kuti kudyidzana kwandichaita nevamwe. Zvinorevei muupenyu hwangu? Regai titaure nenyaya yekuti tione kuti zvinenge zvichirevei kana zvichinzi ndo zvinoaffectwa izvozvo. Zvazvinoreva, Ndezvekuti mwana anogona kunetseka kana kutadza kunzwisisa mamiriro akaita zvinhu semanzwisisiro anenge achiita vamwe vana vasina autism. Ndoda kushandisa kuti tione tifambe nenyaya yacho tichibva kumwana because autism icondition yekuti munhu anozvarwa nayo. Aripowo mamwe macases ekuti munhu anozoita autism maybe in the first uh, month or week yekuzvarwa. zvichienderera nokuvhiringidzika kunenge kwaita brain because tati isusu brain the way the brain is wired saka pakaitika futi brain damage maybe during birth mwana anogona kutodevelopa autism ipapo but macases mazhinji eautism anotoitika mwana achiri mudumbu ichiri nhumbu achiri kutoumbwa mabody parts ese achiri kutoumbwa ndo panogona kutoitika ipapo autism yod mwana anotosara ozvarwa hatizvioni musi waanozvarwa nokuti remember kuti musi waanozvara haasati akutaura saka hatigoni kuona haasati akubhiya ana behavior yaanoita musi waanozvara kusara, kusara kwekungochema kuti tione kuti mupenyu here zvimwe zvese zvinonyanya kutiratidza kuti iyi ndiyo autism hazvigoni kuoneka musi wekuzvarwa Saka zvinoita kuti atadze kunzwisisana nevamwe, atadze futi kunzwisisa environment and anogona kunetseka kugara munzvimbo dzine vanhu vakawanda kana kuti kupinda panzvimbo kana environment inenge ine vanhu vakawanda kana kuti inenge rine ruzha gwakawanda saka izvozvo zvindo zvimwe zvinhu zvatinogona kuona zvinoita kuti autism affecte upenyu hwemunhu nokuti mwana uyu kana kuti munhu uyu anenge achinzwa nekuona upenyu from a different perspective than tese isu isu tinogona kutosvika kana mubhazi kana muchitima kana mundege tigotogadzikana munenge mune ruzha rurimo rwatinenge tichikwanisa isusu kutolareta asi munhu ane autism agotonetseka nokuti brain yake haisi kukwanisa kushandidzana nenoise iyoyo Saka tinoda kutaura, inini chinondipa kuti ndive neshungu dzekutaura panyaya dzeautism, ndine mwana ane autism and museries yemavideos anaya ndichashandisa my personal experiences samai vemwana ane autism so that ndine ndichishandisawo zvandakadzidza nezvandakunzwisisa Mukufamba nana mazvikokota vanofa, vanoshanda nevana vane autism, vamwe vakazviendera kuchikoro, vamwe vaane makore uye unokushanda nokufambidzana nevamwe vanhu vane autism vatova kuma 40, 50, 60 years vachisheyawo maexperiences avo. Saka izvozvo zvinondivhura njere zvondibatsira kuti ndinzwisise kuti ndingasapota sei wangu mwana. Saka ndokunobva passion yangu yekuti nditaure pazvinhu zveautism. Zvimwe zvaanazvo mwana wangu ane ADHD, ane Tourette's syndrome, ane global learning delay, acute anxiety and challenging behaviors kana kuti anonzi mabehaviors of concern but April iAutism Awareness Month saka ndichanyanyofokasa neautism even though kune mamwe mavhidhiyo kumberi uko ndichazotaura apo neapo zvemwamwe maconditions aya but ndoda kunyanya kufokasa nezveautism. Happy Autism Awareness Month!